Who dey where UK family show dey abeg call her come tell don tender her matter for my table ah UK you are a family now UK you are ah no matter what no matter those children they are your children those children you baff them those children you do omugo with them you baff them I believe say first water wey enter those children body na you na you dey lay cogs you remember say you be mother You be mother no matter what Those commenter Me wey I just start which dey for here If I tell you comment wey I dey receive Wey I even trace am reach say she even get channel She go just come my comment she go just dey talk anyhow She no she no go her channel go sit down o I go just look am I say well me I sabi I go use am do content I'm a content creator She no know say she na content creator Talk of If na even fake account Edit even use am for you, you know say na Edit get those fake account, why can't you still use your own fake account take talk to her? Yes, when you claim say na your sister, na Editorial, na she dey use fake account take dey talk to you, why can't you use your fake account because I know say you still know fake account, Why you using your real account because she dey fear you if na real editorial she dey fear you that is why she use fake account or she dey fear wetin people wan talk you know say some people dey dem go hide dem go dey trigger your anger dem know say you be person wey dem go just light matches for your body you go just dey you go just dey fire when you see say na something like that e happen then you go still hide under the comment section how you even take know say na edit as me just dey here now since we wan do dis our matter just dey fly fly for table me I wan go baff I wan do dis I wan do I wan put na dat time I wan take get take dey say I get I get me no fit say I no get say I go come go dey use am wetin me don use my real face take write finish um na him you just open your eye open your channel um name you use am bully your sister children say na something um omo children wey you don buy gift for, children wey you don cook for, children wey you call am your own dat one too ash na assist no dat one too ash you know say I say make una if you don big for dis street know wetin you write because people like us our eye dey your body Talk of you and your sister una dey quarrel you just put editorial I know say na you how you even for for me now I wan ask you question UK if you come across this my YouTube how you take even get those account because if editorial get those account e go dey her phone Editorial come post her phone come give you for Lagos um abeg o make una no come for me o um all the fighter the commenters some commenters um na dey really dey cause problem no be person go ask me say where is Lizzy where I go come say na you UK abi na still editorial still dey ask me say where is Lizzy Where Lizzy dey? Madam! Madam! Imagine na person dey ask you na, you go say na editorial. Some commenters dem dey comment as dem just feel, as dem just, you know some people no dey think before dem do something. Some people no just dey, you know, put person for their own shoe before dem react. At least for me, you for no go that extent of insulting your sister children i know say nothing hunger no fit do o meanwhile they still dey talk so i know say nothing hunger no fit do may God no let our hunger disgrace us for outside yes person wey get anger ah i i understand me i under person wey get anger no let your anger No let your anger dey great for market oh, you no even know oh, pipu wey get anger wey get temper if you no know forget about it, you know I really vex for you my beautiful sister UK family, you for no insult your sister children, yes editorial come outside sey thank God oh, pipu wey dey surround me, surround my table, surrounding my table, dem don pack For me I understand say na you, I even say I will do video about am, I say abeg make una carry una matter, okay you, you still shade your sister o for your video about herb, treat your herb well, you wey you even talk say treat your herb well, you never fit treat your sister children well, na your herb You my sister UK na you I dey talk to so you make a video about treat your sister treat your help well your own sister children you are insulting them because of your sister bully you I know say na anger you know say wetin don come out for social media maybe you no mean am o my parable say gbovi me ime efu no ori beat my pikin na mouth e no even reach your belle You understand? Be- Beat am for me. Be- If you by mistake beat am you and you injure am, you go see the mother as you take. But because of say e don come out for social media, maybe you no read me now, but as you put am for social media, our niche, our channel niche, eh? You know that temper abeg if you be type wey get temper eh dey pray oh me I still dey pray oh make we dey always dey pray make our temper no go disgrace us for market make e no go disgrace us because I no fit say if UK see those children wan chook hand for inside hot water e go dey look dem e go rush dem but na temper, temper e for no go that extent. say na because her sister shade am, she shade her sister too when she say treat your house help well, when I watch the video I say na this one na your sister you dey talk to, yes is good to treat everybody right wey dey with you, everybody right, treat them right, treat them well because you don't know tomorrow, those people wey you dey fetch soup for today by tomorrow dem go be the one fetching soup for

Because my phone dey with you na your own dey with how you come abi you don screenshot and keep you don dey wait the day when she go insult you or you go come disgrace am with this account because editorial when you don even big wetin you dey use ninja dey do me I no understand abeg my sister I know say you don delete those comment good as you delete them okay e good for me I know say na temper person dey say beat my beat am beat am for me eh correct am my pikin E no dey reach mind eh I see all my women all my ladies the thing vex una yes e real good to vex because if you are a mother you don go labour room come outside you see person dey insult another person children or e dey maltreat another person children this is how we suppose to react mother dey say beat that my pikin for me if you beat that pikin forget o if you injure am e go e go she go hold you responsible You understand but UK too go far to insult people eh, her sister children because wetin dem put for writing and wetin you talk me i no wan read am o i fit dey um, um, um, that is dey display am make una read am by una sef i wan just tell my sister uk abeg this matter drop am I beg, wetin I talk? Person like you, body dey pepper you. I look you like a learned person, person wey get sense, you understand? I look you like that, but person like that, once you vex, you no know wetin you dey do finish. Because if you really dey bold, those comments, you for no delete am, but you come realize, quickly delete am, but screenshot don already carry on. You see, wetin I go tell you, editorial help you no matter what. You coming to social media Editorial na editorial make us know you for only that no matter wetin she do you ignore her throway her matter start your fresh life you see Editorial na mom as I take see them dem no create enimity wait for una why una wan create enimity wait for una children una innocent children wey dey come now imagine as you insult this your sister children now tomorrow As my sister Vicky talk just now, e say Itanet never forget and Itanet no dey really forget. Let's learn, let us collect sense abeg. You don already say you fight for person, you don, the person don already, everything, success don come out, drop this matter so that make mouth, make dem no dey throw mouth give you. If editorial even use parable, leave am. Okay, na im be my own. I no come here. I know say na vex make you do am. Normal day. If you see editorial, pikin wan no, you go rescue her. And you, editorial, please, make una let this matter. If na still bring am, we, me as I see do this one, I still sit down, talk my own. But make una let this matter. Na una mama, na una dey use am dey hurt. Because you came mother and your mother no dey see all those things now. You understand? Maybe editorial mom will come and say, you no dey see wetin UK dey talk? You no fit control your UK mama will say, what of it? You See, quarrel wan start. I beg, because of una mother, because of una mother, that love, that bond wey I see, make una no let am die. I use God beg you. Ekeme UK family show I use God beg you okay drop this matter let this matter die down um Mazi come outside normal we know say na that one na im niche how to advise people how to talk you you dey do vlog but now you don carry am join your own video how to ma- treat your house help well how to husband and wife for me I no still talk about na you know wetin you wan do But if di pesin comment in di comment section, no mention your sister name editorial. E can be say na editorial, e can still be say no be editorial. But how you even get take get dis account? For me, I want make you go clear di air. Editorial post e phone come give you or you don screenshot dis ninjas down, in case quarrel come, you go use am degrace am for di street. Let me know because I no und abi na editorial husband screenshot am for you abi editorial new help na screenshot am for you me I wan know how e take reach your hand because ninjas wey editorial take comment for her own house abi na you get am you come use am comment you come dey insult editorial say na she where you for enter editorial body me na peace I take come o I no come with anger I no come with quarrel peace and joy na I bring come. Eh? Whether na you get the account because the thing confuse me for that. You can't use them by comment. Then you can't see insult. I don't know because person when they Abuja and person when they Lagos, how you take get the ninjas? My people, I hands up. Oh. I will meet una in my next video. Do well to comment wisely, I beg my commenters. Our commenters, I beg, una dey comment now. Many of una be mothers, brothers, sisters. Eh? Imagine person, una brother, una sister dey quarrel like this, and another person dey poof. How e go do una? I beg. Okay? I'll see you in my next video. Do well to give me thumbs up. When I know they carry my thumbs up, they go. Give me thumbs up, okay? Any cause when you came, He tok to those children, those children don dey sick, We di mothers, we di online mothers, we will draw am back to di sender. Yes, because me I am a mum, many pipo dem we are a mum, we will, in fact, back to di sender. Any evil cocks e no near any of editorial children, any um UK children. Our sin e no affect our children, our father, our mother sin e no e no e no go affect us talk of na wetin I get to talk my people me I leave una make una UK abeg go touch oil put am for inside your tongue make that your um hot temper make e come down drink water um drink honey um everything drink am